Wëllkomm op engem neie Video op eisem Youtube Kanal. Dës Kéier mat mir, dem Sam vun der Yugi Ekipp vun Team Lëtzebuerg an mir hunn haut e richtege coolen Produit dobäi. Nämlech ass dat heien eng offiziell Konami OTS Box. Déi OTS Boxen gi vu Konami den offiziellen Local Stores bereetgestallt. Einfach am Kader vun de Locals. Wann een eng Local mat mécht huet een garantéiert een OTS Booster. An deemno wéi wat een sech besser plazéiert wat een méi OTS Boosteren huet. Sou eng Box déi ass normalerweis net fir de Verkaf. Mir kruten déi Box doduerch dass ech an engem Tournoi vum vum Mana Tempel den éischt Platz krut, dat war de Präis an deem Moment. Dofir nach eng Kéier villmools Merci un de Mana Tempel fir d'Organiséiere vum Turnéier an och fir de Präis deen se gemaacht hunn. An dat hei ass dann halt eng OTS 21 Box. Wat dat mat der Zuel genau op sech huet, dat verroden ech iech während dem Video dann nach méi. Mee ech géif soen da maache mer elo mol einfach eis Këscht op. An der Këscht hu mer am ganzen 100 Packs. Déi 100 Packs sinn jeeweils, datt se, pro Pack huet een nëmmen 3 Kaarten, an zwar huet een zwou Commons an eng Super Rare. Et ass awer esou, datt a verschiddene Packs och amplaz eng Super Rare, datt do eng Ulti dran ass. Déi Ultis, dat si sou déi Chase Kaarten hei an deem, an deem Produit, jo, also an der Fësch, se ass jo opgaangen. An et, ech hunn online nogekuckt, et gëtt elo keng offiziell Dénge vu Konami, keng offiziell Angabe vu Konami, mee plus am Internet gëtt gesot, all 17 Päck ass ongeféier eng Ulti, wat dann héichrechent ass, datt tëschent 4 a 6 Ultien an esou enger Box dra sinn. Déi Ultien si wéi gesot déi Chase-Kaarten, woubäi ee soe muss, datt et do e rise Präisënnerscheed da ginn, jee nodeem, wat fir eng Ulti een zitt. An dësem Set hu mer am ganzen 3 Ultien. Mir hunn eng Ke Asamina Silva, äh, Silvia, pardon. Äh, fir déi Master-Duel Spiller ënnert iech, déi wäerten dat elo wahrscheinlech kennen, dat ass elo viru kuerzem ass dat op Master-Duel erauskomm. Äh, déi kascht 5 Euro, also d'Packs sinn alleguer op Englesch, ech räissen déi ech soen, déi sinn och op Englesch, déi kascht 5 Euro. Dann hu mer eng Chambers Dragon Maid, Ähm bësse méi en ale Fan Favorite, bësse méi d'alt Deck, du kascht do d'Joer och 5 Euro an dann hu mer eng Kaart déi mengen ech all Mënsch op der Welt kennt, egal ob en eppes mat Yugi ze dinn huet oder net, nämlech de Blue Eyes White Dragon, den Weißer Drache mit dem eiskalten Blick. Do kascht d'Ulti 80 Euro, déi war zu Peak Zäiten wéi dat Set hei rauskomm ass war déi bei iwwer 200 Euro. Ähm, dëst virun allem well se am asiatesche Raum ganz beléift war, well déi Ultis aus dem OTS-Set, déi hunn nämlech e ganz speziellen Foiling, dat heescht ähm, do wou ähm, dass du huet een d'Monster oder deem no wéi, wat een halt vum Bild gesäit, ass an der Mëtt an do rënderëm ass déi Ulti, ähm, den Ulti-Effekt an et ass esou, dass bei verschiddenen Ultis ass dat ganz beléift. Bei aneren Ultis ass dat net sou beléift, a beim Blue Eyes White Dragon deen an dësem Set dran ass, ass dat halt, gesäit dat relativ gutt aus. Da giff ech soen, maa mer einfach mol den éischte Set op, vue que dass ëmmer nëmmen 3 Kaarten an engem Pak dra sinn, an dass mer 100 Packs hunn, wäert der relativ oft déi nämlecht Kaarte gesinn. Mee dann hoffe mer einfach mol, dass mer relativ vill Ultis zéien, dass mer villäicht 6 Ultis zéien, an dass mer de Blue Eyes White Dragon déi eng oder aner Kéier dran hunn. Also mir hunn als alleréischt den Achichi Adignista, Luna Light Saber Dancer an e Christian Token. Sou, dat heescht mir hunn also eis zwou Commons an eis Super Rare an ech géif soen ech leeën déi einfach hei mol ëmmer sou op d'Säit, dat hei e bëssen uewen. Dat gëtt duerno e rise Koup, gëtt och e rise Koup mat mat Packs, mee dat trenne mer dann natierlech richteg op, déi richteg Poubelle wou dat higehéiert, dofir ass dat kee Problem. An da maache mer einfach mol weider. Ähm, an den OTS-Pack zu den ähm, a pro OTS-Pack huet den äh, verschiedene Karten. Das zum Beispiel immer en Token dran, dass den de mal hei gezogen hunn. Äh, dat kann äh, egal wéi en Token sinn. Äh, meeschtens vun irgendeinem Deck wat grad Meta ass oder Meta war. An ähm, ja, Des Tokens sinn halt, dat sinn nach meeschtens déi Kaarten, déi super rare, déi am meeschte ginn, deemno wéi wat fir en Token dat ass. Sou, dann hu mer de Kuribon, Picari Adignister a mir hunn eng Memento Fusion. Sou, wat fir eng Kaarte sinn an deene Packs dran? Ma ech hu jo scho vun den Ultis geschwat an d'Ultis si meeschtens, dat si meeschtens Kaarten, déi entweder Meta-relevant sinn An der letzter Meter Meter relevant waren oder Fan-Favorites sinn. De Blue Eyes White Dragon, dat war zum Beispill, dat ass bësse méi eppes Witzeges, well dat sinn nämlech, dat ass e Fan-Favorite an dat ass och meterrelevant gewiescht déi letzt Meter, wéi d'Structure Deck vu Blue Eyes rauskomm ass. Asamina, dat war elo en Deck, dat war ëmmer erëm bësse Meter, dat war elo ni, dass dat dat beschten Deck am Format war, mee dat war awer trotzdem ëmmer erëm Meter. An dann déi Chamber Kaart, dat ass halt eng Kaart déi ass do relativ wéi gesot dat ass e méi aalt Deck, dofir ass dat eng Fan Favorite gewiescht datt se dat dra gemat hunn. Oh an ech gi soen do hu mer och schonn eisen éischte grousse Pull, eis éischt Ulti, also Blue Eyes White Dragon. An elo gesitt der och am Video dat wat ech mat dem Ulti Foiling gemengt hunn, niewent sengem Flillek hei gesäit een nämlech ganz gutt den Ulti, den Ulti Effekt. An dat hei ass eng richteg richteg schéin Ulti, se huet hei uewen ass e bësschen ofgeknéckst, dofir ass et keng Nier Min, awer den Centering vun der Kaart ass richteg schéin. An dann ass lo hei nach eppes gan, ah souguer hei hannen um Réck gesäit een normalerweis dass et eng Ulti ass, doduerch dass hei eng Sträif ass do wou d'Bild ophält, dat ass awer souguer hei emol net de Fall, also wann do dee Corner net geknickst wier da wär dat da wär dat eng Mint am Fong gewiescht. Also eisen éischte grousse Pull, ech leen deen emol einfach heihinner. Ech hoffen dass mer da lo nach puer Ultis gesinn, mee dat ass jo scho mol fir den Ufank no 4, 5 Packs net schlecht, déi huele mer ganz gäre mat. So Kuribohn, Augmented Reality an eng kleng Mental Fusion. Déi OTS Packs déi hunn verschidde Sproochen, dat hänkt am Fong ëmmer dovunner of wou ee grad spillt. Mir zu Lëtzebuerg Mir kréien vu Konami déi englesch dohinner, also an eise Stores, an eisem Store dee mer hunn, de Mana Tempel, deemno wéi wann awer an Däitschland, Éisträich, Schwäiz an e Local spillt an engem offizielle Konami Buttek, do huet een dann natierlech keng englesch, mee huet een dann en däitsch Pak an de franséischsproochege Länner, Frankräich, Belsch. Franséisch, Italien, Italienesch an dann dat bësse witzeg ass mat den OTS-Ultien an eis zweet Ulti, eis Chamber Dragon Maid. Och hei gesi mer am Fong erëm de Foiling ganz gutt. Wierklech am Fong eng schéi Kaart. Wa se halt e bësse méi meterelevant wier, da wier se och méi deier, awer trotzdeem ass dat awer. Schéin och déi heien ass, also dat han ass mega eng mega gutt Këscht, well normalerweis ass et sou dass de Centering net sou richteg gutt ass. Centering heescht am Fong dass deen doe Bord zum Beispill deen doe Bord soll genau sou breet si wéi deen doe Bord, wat hei jo de Fall ass. Normalerweis ass et sou dass zum Beispill déi doe Säit vill méi schmuel ass wéi déi doe Säit, mee och rëm eng ganz schéin hei, déi mer niewent dem. Blue Eyes White Dragon an dann hu mer nach, oh dat ass och witzeg, mir hunn am nämmlechte Pack mat 3 Kaarten zweemol déi nämmlecht Kaart dran, talking about diversity, mee jo d'Selte mat der Ulti, dat war warscheinlech dat war warscheinlech sou en sou einfach sou Schicks Wink mit dem Schicksal, dass dann do zweemol déi nämmlecht Common dran ass an dofir ass eng Ulti dran. Ähm, wat ech virdru soe wollt, ähm, wat e bëssi witzeg mat den OTS-Packs ass, ass datt ähm, déi Commons, déi deierste Commons déi ee fanne kann, sinn am Fong déi portugisesch Commons. Nämlech ass et esou, datt deelweis, also et ginn net ganz esou vill Butteker a Portugal, An déi meescht vun deenen hunn och engleschsproocheg, also verbessert mech an de Kommentarer wann ech do wann ech elo grad Quatsch erzielen, mee ech hunn dat eng Kéier nogelies gehat, datt et esou ass, datt déi meescht Butteker engleschsproocheg Packs hunn, mee datt et awer da verschidde Butteker sinn, déi op Portugisesch sinn an dofir sinn déi halt sou, ah op de Prompt huet mol déi nämlecht Kaart by the way, verschidde Butteker déi se op Portugisesch hunn an dofir ass d'Portugisesch Commons, also Commons dat sinn déi heie Kaarten. Dat sinn effektiv déi deiersten déi deierste Comments vun der Sprooch hier. Äh, einfach weil die weil die so selten sind. So, machen wir weiter mit Luda der Server Dancer, des Dalius Mega Monarch an YRF. Oh, Lunch, ein super auf die Kommen gemacht. Das geht aber natürlich nicht. Machen wir den mal direkt richtig. Und dann gebe ich so noch mal den nächsten Pack. Mir ist schon ein, ein 10, bisschen mehr wie 10 durch, gebe ich so. Ah zwou Ultis, dat ass relativ gudden gudde Pull Rate, kann mer ganz gäre weider maachen. Ah, ah, kucke mer eis mol un wat mer do nach hunn. Äh, d'Event wat ähm, op deem dës Box ha gewonnen a ah, mir hunn ah, ech duecht mir hätten en aneren Ulti. Nee, dat ass awer nëmmen o Fisch déi mer do hunn, leider keng Ulti, nëmmen de Fësch dofir. Äh, d'Event. Wou déi heien gewonnen gouf ass wéi gesot vum Männer temporariseiert gewicht an dat ganzt war op der Game On. D'Game On ass en Event wat eemol am Joer zu Bouneweg stattfënnt, normalerweis an de Rotonden. Dës Kéier war et am Centre Culturel vun enger Asbl déi sech dofir asetzt fir datt Brietspiller, Videospiller, Computerspiller etc hei am Land vill gepusht ginn. Am Kader vun dem Turnéier war ech mer dann och déi Ausstellung, also déi Ausstellung, déi Foire, wéi egal wéi een et wëll nennen, war ech mer ukucken. An och dat war ganz flott, dat war schéin organiséiert, do ware vill Leit do, déi engem gehollef hu wann ee Froen hat, konnt ee selwer Brietspiller kafen. Dofir wann der do an Zukunft eng Kap fir d'nächst Joer sollt eng Reklamm gesinn, ech mengen dat misst ëmmer déi drëtt Woch November, nee net November, Quatsch, Oktober, Oktober sinn, da kënnt der och ganz gären enke kucke goen. An och am Allgemengen, do waren äh, niewent dem Maler Tempel waren do och äh, aner Buttiker, en aneren Reservoir, déi och eise Partner ass, ähm, do ähm, déi hatten mengen ech Och en Turnéier organiséiert, kann ech awer lo net soen wat fir en Turnéier dat war, einfach well ech sou op de Yu-Gi-Oh! Turnéier fokusséiert war. Mee gitt, gitt déi Local Stores kucken, et ass wierklech fir jiddwereen eppes do a punkto Kaartespiller. Mir hunn am Yu-Gi hu mer eng ganz grouss Community, One Piece, lo Riftbound, Pokémon, Star Wars, Digimon, Magic. Mir hu jo selwer jo och bei eis, Team Lëtzebuerg, déi eng oder aner Ekipp. Den anere Spiller, wou an de Kaartespiller vertruede sinn. Dofir gitt dat roueg eng Kéier kucken, wann der interesséiert sidd oder einfach nëmmen wann der wëllt wëssen, wéi dat funktionéiert. Déi Butteker si mega frou, wann se iech gesinn. A mir sinn och als Spiller frou, wa mer nei Spiller gesinn, déi interesséiert um Spill sinn, sief dat Yu-Gi oder One Piece oder Pokémon.

Déi wéi virdu scho gesot, lo viru kuerzem ass de Rescht vum Deck op Master Duel erauskomm. Master Duel, den offiziellen Online Simulator, ne Simulator ass et net, Online Spill vu Konami, wou een da kann sech seng Deck zesummestellen. Also Kaarten zesummestellen, Decks maachen an dann online Free-to-Play géint anerer spille kann an engem Ranked Modus. Do ginn och reegelméisseg an Europa Turnéieren organiséiert mat richteg coole Präisser. Dat ass ëmmer dat ass e KO-Turnéier mat 128 Leit, meeschtens sinn déi Kleng an der Woch. Heiansdo huet een och e bësse méi grousser, Weekends mat 256 oder 512 Leit. An déi Turnéiere sinn einfach an deem Sinn flott, well se einfach sinn éischtens fir gratis an kann ee sech kann ee sech einfach umellen, muss een elo keng grouss Qualifikatioun dofir hunn, kann sech einfach umellen, brauch kee Master ze huelen, fir dat ze spillen. An d'Präisser sinn, vu Plüschis iwwer offiziell Pulloveren, A bei den groussen Turnéiere gëtt deelweis souguer eng Playstation verspillt fir e gratis Turnéierveranstaltungstouschlag. Dat ass ee vun de villen Weeër déi Konami a letzter Zäit probéiert Yu-Gi-Oh! Ze pushen. Kann een elo vum Master Duel halen wat ee wëll, mee dat huet awer och erëm ganz vill Leit deemools op Release, dat ass mengen ech elo schonn 3 oder 4 Joer hier wou dat rauskomm ass, 3 éischter mengen ech, Huet ganz vill Leit dozou bruecht erëm iwwer Yugi ze schwätzen an och deelweis och erëm mat Yugi unzefänken. Mir hate sou vill Leit op eise Locals déi komm sinn a gesot hunn, jo ech hu Mass et elo erofgelueden, ech hunn an der Primärschoul um Schoulhaff, ech menge mir kennen dat alleguer, déi déi mat jee mat Yugi a Kontakt getruede sinn, dat war jo meeschtens sou, dass een op an der Primärschoul um Schoulhaff ouni Sleeves seng deiersten Kaarten, seng ägyptesch Mënzerkaarten oder säi Weisser Drache oder säin Dunkler Magier gespillt huet, obwuel een net wosst wéi d'Reegele giffe goen, a déi dann halt erzielt hunn, dass se dofir mat Masterduel ugefaangen hunn an se dat esou cool fonnt hunn, dass se dofir erëm op d'Locals komm sinn. Richteg coole Wee vu Konami fir Leit fir ze spillen. ze motivéieren. So, machen wir halt mal weiter mal des Packs. Ich weiß mal nicht, ob wir lo an dem sind nach nicht an der Halbzeit. Hier war so den dritten Nummer lo abgemacht. So, Gnisterland, Kuribon, an dann den Rest von Token. Ah, da machen wir weiter. Oh, ich ma ah, lo gesinn mer hei bei dem do, ech wissen net op net ah, dach gesäit een an der Kamera do an do gesäit een, dass dat eng Ulti ass einfach well dat ofgezeechent ass. Da war dat lo mol enker bësse méi spannend. Mir hunn Brain Control. Ah, souvill ze spannend. Spoileren ech einfach schon den letzten an, dass déi letzt Ulti, déi mer nach net haten, Asamina Ilia Sylvia. Dat ass am Fong fir dass am Mina Deck fir d'White Forest Deck, wou mer och schonn e puer vun de Commons beziehungsweise Rares gezuchen hunn, en Omni-Negate, en Omni-Negate am Yu-Gi-Oh! Ass eng Kaart déi seet, wann s du en Effekt aktivéiers, soen ech Nee an ech negaten deen Effekt einfach. Eng Mechanik déi 2020 dorëmmer ganz ganz vill vu Konami Gepusht gouf mat verschiddene Kaarten, déi se zu där Zäit erausbruecht hunn, also net 2020 per se, mee dat Joer virdrun, dat Joer dono, e Savage Dragon, Synchro Monster, Baronne de Fleurs, Synchro Monster, déi einfach alleguer deen Effekt hunn, do e diversen Effekt, ech soen nee, an dann ass dat halt verhënnert, wat a Yu-Gi-Oh! Am Fong ganz, ganz, ganz staark ass. Do geet Ähm, ganz vill drëms däi Board so opzebauen an dat hei ass nach eng Ulti, da probéiere mat dës kann nach besser ze maachen. Dich mir lo schon méi Ultis gepult wie bei 17 34 in der 50 für 3 nee, ähm, Theorien kinnen der 5 pulle wann ee mat der 17 Theorie geet. Sou, dann ginn ech soumat mei déi mol einfach aaneschters op, an zwar hun mer an nach ee Blue Eyes White Dragon. Mei dat ass jo schon mol dass déi Box mega mega Plus gemaat huet. Kucken mer eis déi heien Qualitéit och un. Decker déi si ganz ok, den Centering deen ass na op der heier Säit ass bessi méi schmuel wéi den aneren, an dann d'Récksäit ass awer do dass een Stréch a bësse gesäit dofir. Dat ass och en Nier Mint a kee kee Mint, mee awer trotzdeem zwee Blue Eyes White Dragons. Also dat ass schonn besser kann kann am Fong net lafen. Dach besser wier et wa mer wa mer nëmme Blue Eyes White Dragons Ultis gepullt hätten, mee et ass jo awer och méi flott fir iech als Zuschauer wa mer e bëssen Ofwiesslung bei den Ultis gesinn. Ech mengen elo vun de Commons an Super Rares misste mer mengen ech souguer scho bal alles alles gepullt hunn. Den Xyz hei deen hu mer och elo scho ganz oft gezuch. Wann äh, verschiedener vun Iech sech froen, wat déi verschidden Faarwe bedeiten, ech halen se enke soss ganz kurz hei ënnert d'Kamera, wat déi verschidde Faarwe bedeiten, äh, dat huet am Fong, dat huet auch eng Bedeutung an Yu-Gi-Oh! Ähm, Yugi besteet aus Monsterkaarten, Zauberkaarten a Faenkaarten. Well d'Spill awer mëttlerweil sou komplex ass, ginn d'Monsterkaarten a ganz ville verschiddenen Faarwen. Mir hunn normal Monsteren, dat gesi mer zum Beispill mam Blue Eyes White Dragon, normal Monsteren, dat sinn, ech maachen e bësse méi heihinner, dat si Monsteren, déi keen Effekt hunn, Effekter, déi gesäit een ëmmer hei ënnen, dat si Monsteren, déi keen Effekt hunn. Dann hu mer, oh lo fält mer d'Wuert net an. Mir hunn Monster Effect, also normal Monsteren, a mir hunn Effect Monsteren, esou ass dat richteg. Effect Monsteren ass dat heien. Déi hunn hei en Effekt. An dann hu mer ganz ganz ganz vill ganz vill verschidden Zorte Monsteren. Mir hunn Pendulum Monstere, vun deenen elo hei keen an dësem OTS Pack ass. Mir hunn Synchro Monsteren, vun deenen keen an dësem OTS Pack ass. Mir hunn Fusiouns Monstere wéi hei. Wéi do. An mir hu virun allem nach eng Ulti. Déi kënne mer dann hei hinneleeën. Nach eng Chaggens Cham Chambers Dragon Maid. Och déi hei gesäit vun der Qualitéit hier mega gutt aus. Also ech kann en soe wat en wëll, mee mat där heie Box hu mer wierklech mega Chance gehat. An dann huet een och nach Xyz Monsteren. Dat sinn déi heien. Dat ass einfach verschidden Beschwörungsmechanismen déi een sou bei Yu-Gi-Oh! Huet. Ähm, an dann hun och nach Linkmonsteren. Linkmonsteren misste mer awer och hunn, éiert mer eis lo déi nächste Pack ukucken. Äh, dat ass eng vun de Super Rares mengen ech, dat ass de Lizard Dose. Ja. Tschech. Äh, dat sinn och nach äh, Linkmonsteren. An dat sinn einfach verschidde Link, äh, Linkbeschwörungen, Monsterbeschwörungen, déi mer a Yu-Gi-Oh! hunn. Äh, D'Spill gëtt ëmmer méi komplex. Dofir huet een och méi verschidde Beschwörungsmechanismen erabruecht. Bei verschiddener muss een einfach eng gewëssen Unzuel u Stufen, dat sinn déi Stären hei, hunn. Bei verschiddener muss een déi nämmlecht Stuf hu fir datt een se kann iwwertenee leeën. Bei anere musse se einfach verschidde Bedéngungen erfëllen, datt een se einfach ka fortleeën. An anerer sinn am Fong Monsterkaarten, mee awer och Zauberkaarten. Dat kléngt elo als Aussteeëne kléngt dat e bësse verréckt, mee wann ee bis am Spill dran ass an ee sech wierklech konkret mam Spill ausernee gesat huet, da sinn dat awer och Saachen, déi ee relativ séier léiert. Mir hunn elo 5 Ultis gepullt. Ech géif soe mir hu elo e bësse méi wéi d'Hallschent duerch. Wéi dat do sinn awer nach, do si nach e gutt Stéck Packs. Wessen seng Skiff lo sinn eng 30 an en Theorie wann ee mat der plus 17 rechnen geet. Ähm dir kënnt mech lo gären an de Kommentarer verbesseren wann ech lo falsch sinn mee normalerweis dierft mer da lo keng Ultimate zéien wann ee mat der 17 ähm pro äh 17 Packs pro Ulti äh geet. Dat heescht si mol gespaant, alles wat mer lo nach zéien ass plus, villäicht zéie mer jo nach en drëtten Blue Eyes White Dragon, eng zweet Asamina Sylvia, eng drëtt Dragon Chambermaid. Ech soen bei kenger Kaart nee an sinn frou fir all Kaart déi kënnt. Maan mer mol weider. Lucius de Shadow Basal. Wa mer da scho beim Thema Beschwörunge sinn, da kann een och am Fong einfach e bëssen allgemeng driwwer schwätzen, wéi esou Yu-Gi-Oh! Match ofleeft, fir déi, déi elo ganz nei dobäi sinn, beziehungsweise déi sech elo dat hei ukucken an sech denken, Wat? Wéi a wéi ech Yu-Gi-Oh! gespillt hunn, do goufen awer dach net esou vill Kaarten an et war awer net esou, wéi ech dat elo haut gespillt hunn a mat mengen Kolleegen. Ma et ass sou, dass Yu-Gi-Oh! Mëttlerweil ee Match, an dat heien ass nach eng Ulti, éier ech elo weider zielen. Kucke mer mol, mir hunn hei Yellow Marten, mir hunn en O-Fisch a mir hunn en O-Sylvia. Dat heescht, mir hu elo schonn d'Sylvia zweemol gezugen, mir hunn d'Dragon Mates zweemol gezugen a mir hunn de Blue Eyes zweemol gezugen. Du kucks mol, dass do näischt drukënnt. villäicht kréie mer dono jo och nach, ech maachen de Video iwwregens grad mam Ben zesummen op, villäicht ass de Ben dono sou fein an e léit eis och nach Sleeves, wa mer fäerdeg si mam Opening, fir se dran ze maachen. Ah, ech kréien se gewisen, se leien awer viru menger Nues, dat kucken hëlleft mer natierlech dee Moment. Jo, also e Yu-Gi-Ohs-Match, deen dauert 50 Minutten. Et ass e Match Best of Three, dat heescht, deen Éischten, deen zwee gewënnt, deen huet gewonnen. An de ganzen Ufank gëtt gekuckt mat engem Würfel, wien ufänkt. Normalerweis wëll ee bei Yu-Gi-Oh! ufänken. Et ginn awer verschidden Decks, déi wëlle gären, dass de Géigner ufänkt. Mee gi mer emol einfach dovun aus, mir spillen e normalt Deck, da wëll een, dass en ufänkt. Et huet ee gewierfelt, 50 Minutte fänken un. An da geet et lass. Da fänkt ee mat 5 Kaarten un, spillt e géint een anere Géigner, also dat ass en One vs One. An dat Ganzt ginn dann mat 8000 Liewenspunkte fänkt den zwee un. An da fänkt een un, et wëll ee gären, et gi verschidden Decks, déi wëlle gäre esou vill Kaarten dunner leeën, déi am beschte soen, datt de Géigner net méi soll matspillen. Wou dann zum Beispill esou Kaarte leien, déi da soen, du aktivéiers den Effekt, Ah ah, net mat mir. Äh, et ginn dacks déi wëlle gären iwwer puer Tier spillen, fir datt se da méi Ressourcen hu wéi de Géigner. Et ginn dacks déi ähm, kënnen souguer an deem Tour, wou si ufänken, et fäerdeg bréngen ze gewannen, deem zum Beispill d'Liewenspunkte vum Géigner op Null maachen. Äh, do ginn eng, eng ganz eng grouss grouss Variety un Decks. Äh, gi mer dann emol einfach dovun aus, datt een okay vun den komischen Deck spillt, fir datt een einfach soen ech lo, e Midrange Deck spillt, wou ee gären iwwer puer Tier deen anere wëll Output loossen, da mécht deen Leadé seng Kaarten, da aktivéiert een seng Zauberkaarten, seng Monsteren, seng Monster Effekter, et set een eventuell och nach eng Fallenkarte, also eng Trap Card, dat hei sinn Trap Cards, do kaaft Kaarten, dat sinn alles Trap Cards, an da gëtt een den Tour of. De Géigner, deen huet och 5 Kaarten, gëtt Touren, an dann ass et den zweeten Tour vum Spill. An hien däerf dann eng Kaart zéien den Ufank. An da muss hie probéieren, duerch dat Board, nenne ech dat elo mol einfach, wat den Turn-1-Spiller geluecht huet, duerchzespillen. Hien huet d'Méiglechkeet, dat Board, dat Field ze briechen an da säin eege Field opzebauen. Hien huet awer och d'Méiglechkeet, fir fir an dem Tour nach ze gewannen. Gewannen kann een an de meeschte Fäll doduerch, datt een d'Liewenspunkte vum Géigner vun 8.000 Punkten op Null bréngt. Dat funktionéiert, wann zwee Monstere géigetenee kämpfen. Da gëtt da gekuckt, Ah, dat heie Monster, dat huet 3.000 Ugrëffspunkten. An dat heie Monster, dat huet zum Beispill 1.100 Punkten, do gëtt d'Differenz gekuckt, dat ass jo dann dee Moment 1.100, an da kritt een déi vu senge Liewenspunkten ofgezuchen, dat heescht, dann huet een dee Moment nach 6.100 Liewenspunkten. Soudatt dann de Match fäerdeg ass, wann dee Géigner op null Liewenspunkten ass. A verschiddene Fäll kann een och schonn éischter opginn, wann ee gesäit, ah ech hu wierklech guer keng Chance ze gewannen, mee et ass meeschtens ass de Match fäerdeg, wann d'Liewenspunkten op null sinn. An dann, wann dann den éischten Set gewonnen ass, dann kann een seng 15 Kaarten huelen, déi een niewent sengem normalen Deck dobäi huet. An da kann een, es sei denn, dat heescht et hëlt ee Kaarten aus sengem Haaptdeck raus, déi villäicht net sou gutt si wéi dat Deck vum Géigner, an da mécht een aus deene 15 Kaarten, Kaarten dran déi gutt si géint d'Attack vum Géigner. Wann een dat gemat huet, dann däerf deen dee verluer huet decidéieren ween ufänkt, ob hie selwer ufänkt, ob de Géigner ufänkt an da gëtt drëm gespillt an da gëtt gekuckt a 50 Minutten e Géigner, e Géigner, e Gewënner ze fannen. Fréier war et sou, dass wann an deene 50 Minutte kee Géigner do war, dann huet dee gewonnen, deen déi déi meeschtens Liewenspunkten hat. Zum Beispill Spiller A huet e Match gewonnen, Spiller B huet e Match gewonnen an dann am Game 3 huet Spiller A méi Liewenspunkte gehat wéi Spiller B, doduerch huet hien automatesch gewonnen. Oder Spiller A huet e Match gewonnen, Spiller B huet e Match gewonnen an da war fäerdeg, dann gouf et en Draw. Dat ass awer elo viru kuerzem, viru kuerzem, viru puer Méint ass dat geännert ginn, soudass et no 50 Minutte muss ee Gewënner ginn. A wann et kee Gewënner gëtt, da gëtt et dee Moment en Double Game Loss. Dat heescht, déi zwee hu verluer an hiren Tie-Break, Yu-Gi-Oh! Schafft mat engem, mat engem Schwäizer System, hiren Tie-Break, deen ass dann dee Moment halt méi, méi schlecht. An da gëtt gekuckt, deemnowéi wat ee spillt, normalerweis Locals, déi meescht Spieljoer Locals spillen. Do gëtt gekuckt, wéi vill Leit dobäi sinn. Zum Beispill wann een ënner wann een ënner 17 ass, da spillt ee 4 Ronnen. Wann een ënner 32 ass, spillt ee 5 Ronnen, ënner 9 spillt een 3 Ronnen. Dat gëtt mat Exposant HC gëtt dat gekuckt gehat. Dat ass e bëssen eng mathematesch Rechnung, dat ass elo net esou wichteg. Wann een da seet, ok, et spillt ee 4 Ronnen, da spillt een nodeems, wann een déi éischt Ronn gewonnen huet, spillt ee géint een, deen och déi éischt Ronn gewonnen huet. Wann een déi éischt Ronn gewonnen huet an déi zweet verluer huet, da spillt ee géint een, deen déi éischt Ronn gewonnen huet an déi zweet verluer huet, a sou weider a sou fort. An da komme mer zum Schluss, wann déi Loupe fäerdeg ass, dann bei de Prizing. An de Prizing ass, wéi gesot, dat hunn ech jo den Ufank vum Opening och scho gesot, dat heie wat ech grad opmaachen. Du gëtt dann äh, gekuckt. Okay, mir hunn eng Locals mat 14 äh, mat 16 Spiller gehat. Da kritt den Éischten säin een Pak, wat Giffrey kritt, an da kritt en do zousätzlech nach dräi Packs méi. Den Zweeten kritt säin ee Pak, deen e souwisou kritt, an e kritt zwee Packs méi. Den Drëtte kritt säin ee Pak, deen e souwisou kritt, an e kritt ee Pak zousätzlech. An dann ab dem Véierten. ähm, kritt jiddwereen dann ee Pak, soudass wann een seng 5 Euro Entrée bezilt, déi engem Local kascht, déi kascht, dat kascht iwwerall esou, egal a wat fir engem Land een ass an egal a wat fir engem Buttek een ass, äh, wann een seng 5 Euro Entrée bezilt, dann äh, kritt een awer trotzdem e Pak, dass een net mat eidelen Hänn op d'Bühn heemgeet. Dat ass bëssen esou wéi esou en a Yu-Gi-Oh's Match funktionéiert. Natierlech do ginn et elo nach vill méi Eenzelheeten, mee dat ass elo näischt fir an dësem Video ze erklären. Wat mer awer elo nach kënnen kucken ass, also ech hunn vu ganz ganz ganz ganz seltene Këschte gesinn, héieren beziehungsweise gelies, dass do méi wéi 6 Ultis dra sinn. Dofir, ech gleewen elo net nach drun, mee villäicht ginn ech jo positiv iwwerrascht an deem letzten

iwwer Yu-Gi-Oh! gären hat, zum Beispill wou kann ech mech umellen, wéi funktionéiert dat mat den Decks, kënnt der dat ganz gären an d'Kommentarer schreiwen oder dir kënnt ganz gären eisen Team Lëtzebuerg Discord joinen, do sinn e puer Leit déi och nach Yugi spillen, dat sinn déi Leit déi och hei Openings opgemaat hunn an déi bei eis an der Ekipp sinn, dat ass de Ryan, dat ass den Eric, dat ass de Samuel. déi mir hëllefen do ganz gären. Oder wéi gesot, Dir kënnt ganz gären an engem Lugios Buttek laanscht kommen, dee Locals organiséiert. Zum Beispill de Mana-Tempel, deen dat hei elo, dat hei en Turnéier organiséiert huet, dee mécht Dënschdes an Donneschdes mécht en seng Locals. Et kann een awer och, wann een zum Beispill am Ausland wunnt, kann ee sech dann do iwwert eng Konami-App informéieren, déi heescht Neuron. Do steet da genau, wou, wéini. wat fir eng Local stattfënnt a wat fir eng Buttek, wéi ee sech do umelle kann. Dofir zéckt net, Iech gären ze mellen. An da komme mir hei an den Endspurt, an de letzten Zéngtel vun eise Packs. Geliddert Dous gezurren. Z-Tank, dat sinn dat sinn déi Kaarten, déi de Kaiba am Clutch am Original-Anime deemools gespillt huet. Äh, einfach, ähm, einfach nei, nei, nei opgeluecht. Den ZYX-Stahlpanzer-Monster, wat jo am Fong scho bal legendär ass. Fir säin Deck ass dann do krut dann do en Retrain. Meng dat nennt jo liicht esou nennen, Well dat kënnt mech och ganz gären äh, korrigéieren. An dann hu mer hei de Max Metalmorph an da komme mer och scho bei feiert Let's Pack. Mal den Sylvie of the Wild Forest. Monster war den an dem Hein Deck spielt, wo die Don Ulti rippt. Hat dann dem Moment praktisch, dass dann du da schon Karte bei Nick kriegt, die kann zusammen spielen. So, zweiter als Pack. Bin also ein OTS Tournament Pack 28. Und dann kommen wir bei das letzte Pack. Dat war eng Kar. Schéin lues an gemelleg op. Also mir hunn Augmented Heraldry, Picari ad Ignesta an e Chris van Token. Mir mam Chris van Token ugefang a mir halen am Chris van Token op. Ech meng dat ass e super Ofschloss. Ma da kucke mer eis nach eng Kéier d'Outpute méi genau un. Mac op de Buedem als der Teil als Eisen Stapel mat Super Res dat si de Moment sinn der 24 Super Res Miun Hai hëll Nei Eisen Stapel mat 200 Commons

déi d'Stéck 80 Euro kaschten, dofir fir et war natierlech e super Plus deen doen opzemaachen. Ech soe villmools Merci fir d'Nokucken, ech soe Merci dem Mana Tempel fir d'Organiséiere vum Turnéier, ech soe Merci der Game On fir d'Organiséiere vum Event an bis zum nächste Kéier, allez ciao ciao.